Aa arete aye bwembe, atati gokwebereri rende ogotiga igo buna omoibori. Chisega ase egechiiro china babwate, bono konya obeire ekebago geko ese ese ekoroma, arakonyore nonya naye akoborie naki okoro kwagoite, inarenge ko komoiraneria magega. Yaani ere onye ok nonya okwete iga, tiga akune omorembe, konyora otoboriri omorembe omochie oyo. Ekeene bwaye one tiga arare, obomwenu abwate ebwarenge igoro, ntwamoiborete, moraminto ngwanchete omwana obwaya na inche nimbanchete noyo one, lakini tiga arare ase erita ria Yeso. Tiga arare ase esanduki, gaki obomwenu mbori kwagacha. Abana baito twaiboire, mora ominto bono nakwanire iga nakwanire pi, ong'anche gose ong'ange obwaye one nomobe, twaibora nkoba ya getundu. Ekenyoro bono gose egegokwana buna ekebago ngiakwete eh, ngiya egokwana bono onye ndiri okobwakanga mambia iga aretwe, onye ndiri chibesa. Kango mambia iga aretwe na gotugutuka engima, amang'ana ayio aere, ee.
Mwanche morigererie ogosia boys, na onde chinsemo echi iga chia Inani, eyio egotoka ime chinsemo chia Bobasi, iga iga Bobasi Central, ime ya Bobasi Constituency, omochie oyo ore igoro iga iga, aye gastentete kogenda gochia omwana oyomo omomura. Oyio ochete agaita ise, naboigo nere akang'entwa, gose agaitwa agasambwa nabanyakenyoro. Egatebekana ng'a omomura oyo iga au previously nabwate esegi eyio yagerete akabekirwa ekina. Ekina eke iga giatakeire gochia koba rituko ria nkio yio etariki ishirini. Bono tata omwabo arenge witness, agataka rende gochia ko witness omomura oyo akare ng'a bono goika nkore omwaka oyo iga.

Aratote inki kiabete, naboigo tokwane abanyakenyoro tomanye omogano korwa chinsemo echiga chia Inani aiga ba Central ime ya Babasi, Kisii County. Chimaki naiti nkorokwa Egusi Boys. Nabo tore ase efamily eye iga ase okoa efamily pole naboigo gotaka komanya ng'a omogano ng'aki orenge goikera bono iga enka iga ere deserted, omong'ina atigarete bieka, omwana oye taiyo. Are mocheri bono iga, mogakoe taiyo, bono iga nere are mocheri, through ase egesango ekiya ogokora ki? Gie chisegi chi'egenka. Nabo tore iga iga tiga tokwane nomong'ina, erio tomanye ng'aki omogano orenge, naboigo torore nchera ki torakonye ase enka eye iga. Karibu sana.
Tata marieta ange orokwe Esther Maraongori. Esther pole sana ase ogosiria omwana ogo naboigo omogaka ogo.
Naendete rituko riarenge ria chuma, endwarete, nkaenda kogora chintetero matieri echiro, nkoirana ngoika nchera nkanyora omwana oyio okorokwa Enock Obwayongori, okorera goika buna tata omwabo omwakire enyimbo. Nkobuga nkomoiraneria ochire goita tata, ngakira akarira agatamboka gotira, buna nkonya koenda ng'ora. Omwana oyio obwaye otiirire, akegete okoumerana nomosubati inchere okorokwa Fayo are omoruya, mokamomura one. Ogonteebia obwaya oakire tata, tata tari gokwana. Ngomoboria na rero igo barwana? Ng'a tata tari gokwana. Mosubati oito ogotiira nere okobogera mwaye ngochi gocha nganyore omogaka inse are. Isiko araire, ng'u tiga amonyokenderete abamura baire omogaka Nyagitari, nkogenda nkorangeria abamura abagocha abamura ase tibakomobogoria, ribamobogoirie egeka egeka igo, tokanyora omwana oyio. igaimogetie ebeti korwa magega aito akomonyoka ebeti ekebenoka. Eri kwamomera otarache goika isiko iga iga, eri kwamomera nchera iga iga, inki mwagamba nere? Ng'aki arenge? Iga arenge bosa, tabwate mote, tabwate kende, atatiga chianga chiaye chiarenge amanyinga. Ase amobetete enyimba omonwa, amanyinga akarwa ororo agaita kera chianga, tabwate kende. Ngwakwana nere aa?
Intwe akwanete nere gantebe am iga antebeti buna ntata omwabo omwakire eh intwe akwanete gokwana koro kwakamanya gotira. Okay.
Akamanya gotira. Okay.
Bono ngochi gocha, nkanyora ri riria buna atira akaimokia omoganga omwaka, omoruta inse, omogaka oyio inse kare, omoganga o nyomba ore obutogete, inche nganda korigia abamura. Abamura bagacha bakamobogoria, Tomoire nyagitari. Igo abwate ebeeti akamonyoka achie goita abamura baria. Abamura bakabeka omogaka oria inse, beka inse entaraika abwo, bagatama, bagatigara babere. Agatebia oyomo aye norwarete, genda seino ase oboere gochirogoro. Omwana oyio ere agatira, agatebia oyo otigara, aye mobogori mpaka ase kwamoire kwamorusia, oria agakana tinkomonyara. Yaani akaminyoka nomoro. Omoro nabwate.
Akaumera abamura abakwo akura otagocha monkonyere omogaka. Eeh bagatama. Ba- babogoretie omogaka.
Mmh. Barabwo bakara naende ngocha are bakara ng'a ngo obogima bwaito. Bono ngotoita are.
Bagatama naende bagatiga omogaka nse. Bakamotiga nse aria.
Bagatigara babere baria bamobogoretie babere, oyomo akamoteebia, Aye norwarete genda, aye ore buya mobogorie omoikie abwo ase kwamorusia. Oira naende bakankaa.
Ee, oria agakana tingomonyara. Ekero akana tingomonyara, akamoteebia bono omonyoka gochi mino. Togatigara nomomura oyio, ngamoboria obwaya, naki okondetera obosooku? Yaani motigareti na obwaya Ee, mogaka kare ense. omogaka ore ense Akoeana chingaki echi. nkoeana are Gokwana are. yaya Mm.
takwaneti riria ya- inse ari isiko narateberete muna tiga kombogori ntige ense agwo Mhm. tari gokwana nkamotebi obwaya gaki kwandeteire obosoku naki aye kwarwana naki aye kwarwana nekina nkotikire nki eke tang'iranereti, na omoro oria nabwate, nkarora nkong'ita are, nkamotebi tata omino oyo inse abwo inche nachiire, erio yaba ere saa mocha, tata omino saa mocha ya mogoroba, oyo inse abwo nachiire, ngaturumboka, nkaenda ngatenena, ngatenena chikaba saa tatu, ng'o ngochia korangeria. Ko- korwa saa ngapi?
Korwa saa mocha Saa kumi na mbiri na nusu amwagete, na eyio saa mocha nkoba chire saa tatu. Saa tatu chia botuko?
Ee. Ngaki eye yonsi pi, mwan, monya, monto kenyoro taiyo, banto mbayo gwakurete bache, barore ngaki omogaka oyo are. Timaeti gokura gaki. Bono ngancha, tiga ng'ende korangeria omogaka onde orenge maate, age, togende nere bwa omotureti. Mochi kora omogaka oyo.
Bo, iga, Eh, eh. iga, buna to, iga, iga, chinse echio. Omogaka nse abwo are. Araria.
Maate iga aria. Ang'e. Aria ase abamura baria bamotorete ase echaye eria ase mwaru onye mwaru maate. Ehe. Bono nkaenda nchi Igo koranga. noiranete gocha nyomba okamotiga aria. Ogatiga omogaka aria. Tincheti nyomba.
Okay.
Nkaenda ngatebia omo omomura oyo. Kero oyo oyo bono nachia gotebia mwaye muna ndache mwao ngotebie. Nkaenda komotebia tata obiiri ninchutoende mpaka bwoma aria omotureti. Omariabu Giesirimbi, abamura baimoke, baye irongo rinyagitari. Obiiri agankana, Inche njigwe akwo ebeti, bono botuko tindi koenda. Ensa ngapi oko oye Echi komanya? nsaa tatu chire, bono Egento ntari komanya, korwa saa kumi na mbiri eh, korwa saa ah, mo saa kumi na mbiri na nusu ah, mpaka saa tatu iga, nki kegenderete gokorekana aa? inche natigete omomura oyo oteneine no- na ise, ngatirimboka, naende nkoboa nomotindi are, nere ombunete okoboko, ngochi gotiira nabo arang'ake ebeti ande onsi ang'ite toku nomogaka. Bono tiga ndangerie abanto omogaka oyio agakana, nomosubati twarenge komo, mosubati oyio aga togatiira nere. Tocha korangeria omotureti, mosubati ochia akanyora omwana, omwana ochakire korera, oyarereti borere, agantebia bono tindi koenda ande. Bono nkachia korengera ribaoni echi echire saa ine, chirigerereti saa tano. Mwakoribaga are insa aria? Insa aria are.
Ekero narengereria igo, Bono tinkogenda, bwabeire botuko, maatane ebitongo, naende nchigwaka nse mbuneke okoboko. Ngatenena maate aaria chinyomba chiiri chi'abamura chikare maate, nkabuga ntire ong'itire, ng'aki bono ngokora richibu rikambora. Nkanya goetana na agabunde ore nabwate etochi, tachieti komoreka ande, rikaba saa kumi rinde isiko, rikaba Kumi- saa kumi ya maambia. Mm, saa kumi ya maambia, ekero chiaba saa kumi bono ebwakire, Bado omwaka oria nore aria. noararia bono igo ngokwa kare, N- nkagenda ngatebi ngatura omoyo omomura nararie okorokwa omuro, omuro boka tochi korosia omogaka oria nabogete akaenda nyomba, bono narorire esati ekare endabu. Nkabua nomomura oyo oteneine nere nesati endabu abegete, nere ogateneine abase kong'aka ebeti, ngatira ngatira togacha nomwana oyo, tokanyora omogaka oria aria titwamotigete iga akwete.
Botuko gaigeri botuko oirane togasoa nyomba. Tincheti nyomba, ime aate naberete. Nkoba amo na ngocha, nabo toraumerane nomwana oyio ang'ite. Aa nyomba ng'a ng'umwang'o bwa chitho. Mwomomura okorokwa Samueli, lakini tinsoeti nyomba, igo nkonya goeta isiko. Mpaka bogaki? Mpaka bogaki nkabera isiko mpaka mambia. Samueli oyo noarenge nyomba? Samueli Nairobi akare chinyomba echibungire. Mokaye naro?
Yaya. Nairobi akare. Bono ekero ekero nanyora omogaka okure, ngachaka gokura rende abanto bagacha saa kumi na moja abanto bagacha, bakanyora ekeene omogaka oyio nakwete. Abanto bagacha abange, bagacha ebinyoro bionsi. Ng'ai bono abanto aba bakorwa chinsa echi ekero akwete, batare gocha ekero are moyo kare kare igaa? Bono nakurete rende bache, Naende abanto baruete chingongo taiga iga inania, baruete ao ao ao ebi chi ebinyoro, bagaichora iga iga igoro rituko ria igoro Igo Jumamosi. omare kobengwa akurete. Yaya, Gwacha gokura ekero akure. bono ekero akure.
Mhm. Bono egaika rende nkanyora omogaka oyio okure, abamura bagasoa korigia omomura oyo chigoti echi, bagachia komobwatera egoti moino are. Bakamomonyokia, agasoa agwo omonto. Oyo kware obegete esati endabu iga iga ng'a orenge. Omogaka, omogaka obegete. Omogaka ogo? Ee.
Okay. Na oyo nabegete eria endabu yaye ng'a amanyinga, akarusia agatiga egeosi kirogoro abwo, akabeka ching'aa akagenda. Ee. Bono, abanto buna bachete, rayiri rayiri egache ekero ase amba enyomba mwaye gwansa. Igaitete omokungu akagenda, chiombe ning'akanete. Kero omokungu oyo agende, abanto bagacha, abanainchi bagacha, bakamorigia nomomura oyio nayiete, ayierete omochie bwomonto isiko. Noo bamosamberete akamwa. Omura oyogo. Ee. Nere nakwete. Ee.
Okay, omong'ina, ase ayio ekero nkorigereria, indoche chijirani, chinyomba ndoche nchire iga iga ya moino na iga na iga aria ndoche abanto korwa maate. Ng'a ng'aki bata monto taiyo ogoeta nonye nchire eye? Abanto ngoeta bare. Omomura oyo nomobe to nonya naye tokomoika ang'e, nonya naye tokomoika ang'e. Omonto agoteba ng'a ing'ende obwate agochi kong'ita, ng'e No- no- nebetia abwate. Abanto rituko eri babogerete mbare goeta ande. Mba- mba igo boboete. Mbagocha botuko, na ebetie bakobanachana. Omotureti nara?
Ee, omo- na omotureti oyio nonya nangwenda bwoye, Mm. nchi komorangeria aake esiringi. Mm. Bono na inche nkoboa gaki buna ndwarete okoboko, endachi goaka nse ekiagera naende na ebitongo. Mobwate esimi? Imbwate ee, Nkware goaka nonya esimi? namba yaye teiyo.
Onde taiyo omaete around kenyoro orare kware goakera nonya esimi? Yaya, Mm.
yaya. Naende timaeti goaka simi engwakerwe.
Pole sana. Ng'aki ng'aki orakwanegere omomura oyo oo? Gwateba naye nakobuna nki mware kobuna? Iga arenge goita omwana bw'enyomba eye maate, oyo omomura one, mama omwabo agagendete, chisegi echi chia nyomba, omosubati oria akagenda, agantigera omwana. Mwana oyio namorendire. Namorendie mpaka oikire ikomi na ibere, nonya agosoma nyabisase. Bono ise oyo nere okomotebia nagachie omoseri agende ase ng'ina, kobwatekana ng'ina taiyo okomorenda. Momura oyo rende buna akare goaka amarwa ayio, agacha agasoa komoita chikonia, nainche ndwarete. naria narwete nyagitari igoro, ngomotebia obwega nkogosa ore omwana, nki okomoboria omwana oyo okineire iga, ng'a nki agokora minto. Aye na omonto omonene obwenerete okwerugera mwago, omwana oyo abe ere iga iga, egere akore ki? Andende ekiagera mwana onde timbwati. Agasoka komoita bororo, akamoaka ebeti omotwe. Ngochi korora nkamotebia bono inche ogoita, inche oraite ribaga ogoita omwana. Naende akagoita.
Aka akabuna riiso robisia aria, akang'aka, agansenyenta amauga aya, aka akabutora eri aye agasenyentete. Korwa omoerio bwa omotienyi osaba, mpaka bono ndwarete mbekeire plasta. Mwamokorete egetambokero kende gionsi? Nabwate tu, akairwa echela okoba rende atoita aita na omwana. Omomura oyo maate. Agatomera mokaye oyio omoruya chibesa. Akamorusia.
Akaenda akamobekera epondi. Bono ekiina amambia kiarenge, ee, nari kianga agoita. Ase ogoita. Ase ogoita omwana. Lakini aye, aye kere. Inche tinchieti komosoera. Inche naigwete konde nyagitari nobwatire. Ee.
Ng'iki ekiagera etagete omosoera? Inche nachiete nyagitari rende, narenge nyagitari naki nangochia komosibera. Ee.
Omoro oyogo gesoki na kwa na kwa moiborete gocha type ki ye mwana. Aa are etaibu embe, atati gokwebereri rende ogotiga igo buna omoibori. Chisega se egichiro chire nababwate, bono konya obeire ekebago geko ese ese ekoroma. Arakonyore nonya naye akoborie naki okorokwa agoite. Konyora amarwa. Akonywa mpaka enyasore.
Ere na ise banya gotwara segi chinde personal chinde ching'ao korwa magega.
Segi mbari gotwara bakorwana lakini nkomoaka are. Ekero achire ngoraake are tata omwabo, noo mbono tata omwabo iga amwoboete, ee, ngomoaka are. Ai bamobwaterete.
Bamobwaterete bonyang'ande moino, ee, noo bamobwaterete. Omochie bw'omonto. Omo iga amonyogeti gokorugoti eria, agasoama omonto nyomba. Bono ba abanto bakorigimuna tachieti paara. Tachieti kerubo, i, echinyomba echi are. Omwana akabatebia, Omonto nasoe ere etirisa oyio nyomba. Omosubati nyene agakana, Mwane tindi koigora. Bagatagora omorango, bakanyora echabi nere korumia. Bakamotebia na igora, igora, bagaaka bakanyora rende noare nyomba. Bakamosokia, Bakamobuna mbamoitete inche narengeo, tinchieti aroro ekeene. Kware gotoka ororo ngwancha kwarenge bamoite. Inarenge komoiraneria magega. Yaani ere onye nonya okwete iga, tiga akune omorembe. Konyora otoboririe omorembe omo. Abana barenge obwate?
Abana nabwate ikomi, basirire babere. inane batigarete. Abamura barenge gotano. Abamura batano ne chinyaroka isano. Oyomo nacha, gose matiga erianda, abande Nairobi bakare. Abande chitabi chiabo chire chingaki chire? Nabacha bare, ee, omwana oyo nere bwekotosinyete, lakini abande mbabwati apare, yaya.
Ase omogambi oyio oangete gocha, ing'aki okoramorengereria ere? Naende riacha amapema ekanga, Omwakonyete obogima bw'omoakure?
Omogambi intochieti bw'omogambi, ere nachiete bw'omoamate, komotebia eta togende, twende bw'omotureti, omotureti abugie esirimbwi. Oria nachia gotebia akanga. Neri mbotuko, Naende mbare amaate, inche bweka gaki, ngasinywa na okoboko nindwarete, bono nkairana naende nka nkoboa gotira bono gocha aa eeh.
Pole sana omong'ina ase ogosiria omwana, naboigo omogaka oo. Omorwoti oye ngwateba ng'a noakanerete moka aye chiombe, moka aye ng'ai are? Moka aye iga amoitete akaenda. Taiyo naende eye naigwe buna osoki rochire bwoye ang'ao. Bagakanete chiamba?
Ee. Abana barenge abwate? Babere.
Barabwo ng'ai bare?
Tachete na abana baye? Iga achete na abana.
Bono sofa ng'aki ekenyoro kegokwana?
Ekenyoro bono gose egegokwana buna ekebago ngiakwete? Ee. Nki gegokwana? Bono onye ndiria okobua akango mambia iga aretwa? Onye ndiri chibesa, nkaangwa mambia iga aretwe na gotugutuka engima, amang'ana ayio aere. Ase omogaka obo ere gasirete. Omogaka ere
bono agochia kobangerwa, eh, agochia kora kobangerwa emeroberio. Lakini ere oyo oyo oyo omoiti. Aa arenge koretwa mambia onye endirie chibesa chiatoka na gotugutwa.
Amang'ana amakong'u aa ase omorigereria okorigereria na ogosaba kwao gochia bare ase ribaga erio gaki orakwane. Inche narenge gokwana inche na omong'ina naende inde omorwaire. Gaki abarari baminto gaki komoranche monkonye nonya ngento geke igo intakori gaki timbwati kende. Tindi gochia mogondo ondwarete, lakini bono iga, emwarenge gwancha gaki ase ogwancha kwaino monkonye gento geke igo. Onde bwensi orasiboke arore na omong'ina one omochandeku nabo agonkonya kende.
Eeh. Pole sana omong'ina, ng'aki orwarete? Inche ndwarete oborwaire bwa esukari, ndwarete chialisa, ndwarete oborwaire bwa amauga, chichointi. Mama namentire okoboko, bono omogondo aro tindi gocha. Na bonde igo, mama na omogaka okure, ontigire bare bare yerensa abwo. Mo- Ngasi ki omogaka are okore?
Omogaka oche na omoremi, eh, nere narwarete asthma, eh.

Mwaka oye nare mochere, omwana oye bado nare mochere, you can imagine a situation. Naende ekero naki nkorateba omong'ina naende ne lesson gochia ase abanto bare isiko iga iga, omwana oye oroche orokire signs chimbu chinge echi iga korwa kare, oende bono momanye mapema ka ngomibiate ekerigu iga etambokire mapema, tare gocha goikera gokora aya iga. Ee onye ndiria asibetwe, tarenge gocha koita abanto iga, ee ebikisa ebi mbiankoba. Ase abaibori babwate abana abainge buna aba bakobaprotect nki orabatebie ase engencho aye bono kwairorire? Abaibori babwate abana aba kekegori egeke, gaki omwana karorire omwana osarekire, tiga amoimokerie egetambo kero esirikari ekonye omwana oyio atagwekonya mambia. Na abana aba ekegori egeke, kiaroche buna obwayayiete, tiga berekise, nonya noria okorengereria nankwende aree gotambokeria egento kia bande, atige, iga agosambwa buna obwayasambetwe, ekenyoro eke rero ngiachengia, omonto ogo- o- ogosari iga. oire. Onya koita onde before ogochia magega? Ee, naigwete omomura narenge Nairobi, omomura oyone osirete ritang'ani, ng'a nere omwagete okogoro akamobuna, kani bono timaeti na, na X-ray batamwagete. Omomura oye akabua na agatacha, lakini bono namoagete emaye enyigo, enyigo ekagunda nero yamoitete. Igo naitete omomura oria mm nero omoitete.
Omong'ina pole, Nyasaye ngogokonye are, otware chinkoro naende obwene. Moche morigererie tiga ndete omwamate oyomo, gose babere iga bara bare iga iga bamente kende bakomenta eri tokore korwa ase aye iga magnet nkorokwa. Ase amarieta nkorokwa Mary Munyangi Amwoma. Gose togoiboruere gochia gionsi riria ase mwateba riya bono oyo nyang'au, mwane nere eri. Bono omwana oyo obwaya, nabo akinete buya, bono ebikisa biaye biachakire go- gosaria ase amate. Omwana oyo nigo are omochege, tori komokwanera gento aigwe, nigo okomokwanera buya ogokema. Igo okonyora konya gokora korwa obosega segi iga, oboke oboke. Bono egaikera riibuango iga arwanetie omwana omomura omwabo. Mwana oyio ekero bakorwana isiko igaa nonde mwana aria isiko, igo onyigwete omong'ina omoro agoteba ng'a gaki ombunere okoboko ombunere okoboko. Ngorwa ngosuka gocha. Nkonyora omogakano aare egaisaranset omong'ina oyo osibirwe egetambaa ga okoboko, nkomoboria more aa nki giakoria okoboko? Ng'a monyangi obwaye ompunire okoboko nki agoaka ng'a nomote. Obwaya nkorwana bare nabwatete omwana oyio bono nsa, nkorwa ngomotebi gaki tata buya ara mokogoti gaki bwais bwaisanire tata. Iga abwatete omwana oria iga akaonchokia ebigoti akandigereria iga bono agakira kiri bono tari gokwana kende tari komoaka, agatenena iga akandigereria. Nkeboria Munyangi, Ee. Ntari kong'aka, nkaonchoka, nkagenda gochia moino. Akeiga omwana oria aaka akabeti ngare karenge nse aria, okomonyoka gocha, okomotebia yaya, tiga gocha gochana ekenyinga aye bono monyoka goika. Mwana oria akaonchoka akaminyoka gochia aa bakamonyokani goika. Nkabwati moragakorera goika, ngaikansa, nkairana. Bono amatuko amake igo tokaigwa omwana oyio obwatirwe. Amatuko amake iga ekero abwatirwe omwana oyio bono agasiborwa. Bono ekero asiborwa erio bono igoro ya omogaka nyomba eria noiterwe sukari korende nyomba torikoigwa. Nkaigwa omonto okorangeria aane buna chintabu bokia orarote, nkaigwa nomwana nare enyomba eye okorokwa Ogari, nkabua nere okorangeria, ngosoka nkorangeria Ogari, Ogari oo ninki? Ng'a inche tindakorangeria, moragochoka omonwe korwa ang'e, yaya inche nakorangeria, inaki? Ng'a inchwe gocha, ntebi yaya nabekire obosiri iko nonda taiyo naki ngokora iga, ntebi yaya ruga okogokora oche gocha, ninki ogontebia? Ng'a ninchwe aye gocha, Nkaruga obokima bo ribaanto anteete eki ngochia gokora ngasoa abwo borere nkarara. Ngategera ere aya aya, nchi gosoka ndora ng'a nomonto oteneine aria, nkai nyi nairana, nchi korigereria korwa etirisa moino aria, kumbe na enderemo ya rindoche ere aria, ndora nomonto oteneine ororo. Bono ekero nchete koigwa abanto bagokwana esika, ngabuga yaya bono rirorio nabo oranyare nabo baria barenge, ngacha. Akanyora omogakano are inse, abamura mbare inse aa bono batagete komobogoria, bamoire nyagetari ng'a aye aye gaki ntige takombogoria, inye ntige gaki ng'a oyo okombogoria. Mora akamotebia tari are gotogambera, moimoki tomoire nyagetari. Oyo ng'a ogoteba ng'a tari are gotogambera. Omogaka oyo, abamura aba bono bachire bakomobogoria bamoire nyagetari. Mogakoe bono ngokwana are ng'a takombogoria, ntige. Morasakire na eprastiki obekire igoro agantebia, munyaga intwe turumboke koma. Nkamotebia gaki amagoro anyarete more agaki ninche nyare goturumboka, nkanye bono mbeke eyanga. Nkamenya kai ebiko chibuti nonya chiarenge ang'e nkabeka ngacha ngoika inse nkorangeria morana naende kwenda kwantiga. Ng'a munyangira norare, munyangira norare emenwe ebere. Mbwera nkaanchoka gochia aria, na mokama omorua oye oyio omoruya nere aika oria aria are. Nere akambwati gocha iga tokaenda gochia abwo ngasoa nyomba nere akaminyoka goika.
Gochia aria engang'e karibu saa mbiri,
nare nsa. Erio bono bamoimokirie, erio ng'irire bamo e- enyorete bakomobogoria ogoteba gaki ntige gaki ntige, bakomoira gochia abwo rende bamoire nyagitari. Bono erio moragontebia ng'a irana orare. Inche bono mbatigete iga agwo ukorire rende bono mbore nyagitari bakomoira, kobagoturumboka goika, inche nkaenda gochia rende na inche nkasoa nyomba. Erende nkaenda inche nkarara, bono maambia rende agasunta gakama maambia saa kumi na moja iga na nusu gochia gokiamoka ma bono saa kumi na mbili, nigwo omong'ina oyo ogokura. Ngokwa gaki ongori goika nyagitari ochie okwa, nobwaya bw'eng'enta, abaminto nabaito okwaya ngokwa ongori ngokwana arenge, nyigore ng'akwa. Inse akarioka mbwati enchera gocha inke iga mbori morara ninki? Ng'a yaya nkari okure, okwere arari nyagitari, ng'a oyo okwete inse inse arari inse. Igo riria mbacheti komoira nyagitari, ng'a yaya riria gachete akaba muna ki arenge nebeti kebe enoka ee, akaba minyogete aa bakamotiga inse aa. Ayio akaera igo rende bono, mwana oyo nabo aitete ise.

Omosubati oraa, omura taiyo kare Nairobi, oyonde akagoreire gochia maate aria, nao akamenyete nere. Oyo oro ang'e ense aa, nere omonene taiyo, nere Nairobi aa kare. Nki oroche kiaroche gokora kanga omogaka oyo are abe moyo? Mogaka oyo, nonya are gochaaa koirwa nyagitari. Oroche konyora omwakire, ekiagera ekero akoboria korwa aa ara amane ere igaa, risa agwete riba akomobogori iga ara amache aenge igaa, bono nabo oranyore iga amwagete agasanda karia kaimoka gataruka amanyinga agasoa ime gwasabe amanyinga atasogeti.
Pole sana. Ekeburugo eke tochete kokenyora bono maambia, nyomba bono, bono ekero tokorera rende, tokanyora ekeburugo noo kere nyomba, amanyinga nabo are inse abwo. Chiangaru korabwo nabo chire amanyinga. Inki orateebie abanto bakorigererete chinsa echi?
Chinsa echi gaki abang'ina na abagaaka baria babwate abana, omwana gekwarorire ochakire gotwara chimbwa chimbe gose otarire na esagu embe, ramba aria okoboko ogotambe, Omwana oyo aike gokanyuka are omoke. Bono omwana oyo nabo akinetiwe buya, agaika igoro bono akagaruka bono gose namarwa aya are konywonya koburukania chinyasore chionsi, bono tare koigwera moibori, tare korora monto, konya obeire buna engabi nonye naye gokomorigeria okore ng'a ngokoruma are. Amaiso okaonchogete mo amaiso akaba riraburure.
Mbuya mono, mbuya mono. Asante sana mwanche morigereria ao. Tiga ndete ah, mosubati omwabo mora nere atokorire korwa bagaka mbaria na bakora ba chikorigia korwa ase ase aiga ndoche abang'ina bare abange na abanto bakora be kanisa bache. Eh, tiga ndete mosubati omwabo mora nere atokwanere erimo tokore korwa ase Inche ase amarieta Zipora Nyaboki Mosiri. Oyomwabo omoraa, Omwana oyo ominto, obeire nobokong'u nase ensemo y'omwana oyo, mokoyo one orarire nomonto orenge omana, naende omwana oyo ominto nigo arwarete oborwaire bw'esukari, abanto aba bonsi ninche mbarendete, nigo ndang'e mono. Abana bakong'akire esimi, narora ng'a nki ngokora, rakini rende yaikeire, moka oyono orarire, naende moka oyo one ere, iga arare ase erieta ria Yeso, tiga Nyasaye amobeke ase agiya, rakini omwana obwaye ere, omwana omobe, omobe iga, nkoba yari getondo, omwana oyo buna aruete echeere, esibuti eye yachete, atagete gotoroma. Inche mpaka nkoba agocha gosibia omwana oyominto akong'oyie gocha iga, antebie sister inche twende, naruka boti nane namotebia genda ngocha ande, na omoro oria agocha agokwana amang'ana amakong'u agoteba ng'a yaani ongo ritaro ishirini akoenda kotini achie konachere ekina. Ekaagete. Angori oyo bono ore ise. Oyo ore ise.
Nkamanya kokania omwana oyo ngomobore, inki okonya gotianera tata omino iga bono? Akamanya gontebia ng'a iga taro eshirini emoganyete iga ng'a agende konachera ekina. Nkamobora inki kware koboria Clinton? Clinton na omwana oo, naende Clinton iga nosoba ase obogima bwaye. Akamanya gontebia toba antiyi yane. Nonya inche iga, yaani are konyora chinguru, buna rituko achete goita omogaka oyo, gaki ntagete mbatebi, rituko achete goita omogaka oyo iga, yaani omwana omobe, nkaganya na esegi yaye atagete goita omonto ase epaara, bosa igo. amanye ng'onta ing'a tikwana nomonto oyo gose moka ore, nkabate gaki otakomwabera rende gaki obwaye one, akamwabera iga naende nkamotebi omonto oyo tiga koiraneri omwana oyo nari achete goita tata omwabo, ekeene obwaye one tiga arare. Obomwenu abwate bwarenge igoro, ntwamoiborete, Moraminto ngwanchete omwana obwaya, na inche nimbanchete noyo one, lakini tiga arare ase erieta ria Yeso. Omonto okwete mobaso kanere ekeene iga, mokoyona ominto, nere okwete mobaso kanere twe yaani nyenderia nare konyara, nere tware kobera nere, nkogenda etinga, naicha nabarwa, nababanga abana babe. Sisito ominto ngwanchete nacha natache amache naseti erumu tari mang'ana timbwati mang'ana ande pole lakini obwaye ere tiga arare ase esanduki gaki obomwenu mbori kwagacha. Abana baito twaiboire, mora ominto bono nakwanire iga nakwanire pi, ong'anche gose ong'ange obwaye one nomobe, twaibora nkoba ya getundu. Otaragenda igo bono nachire kounderstand igo bono igo maambia nari ekina kiaye ochi koba. Maambia ekina kiaye ngekotinia akoboria omogaka oyo, Igo bono. ng'a yaani taro ishirini?
Ee, nario okogenda sirini gose na mbiri, nario okogenda ochia konachera ekina. Aya bono aroche ng'a ise ngochia are komosiba, Ee, ngochia are komonachera ekina. ntwenetie omogaka ominto omanyete aiga, Mm. rituko eri rende agocha gokwera mambia aye. Akamanya gontebia mokoyo one omomura oyo akonya gontianera, inche omogaka orarire nantebetie amang'ana ntanyare kobaeresa abanto baminto. Lakini rende nigo ndatigire Nyasae, agantebia agantebia iga, mokoyona omwana oyo iga agontienera ng'a tare oyo chie eshirini, igo nkogenda komonachera ekina amosibe, nkamoboria mokoyona, bono rende gose na amang'ana aya aramosibe, gaki atware etisiburi, etisiburi eri, tari aye kwamoirete polisi. Omonto omoirete polisi na omwana aagete nere omoirete aye tomoireti pi na mogambi tamoireti. Omwana oyo agotianera omogaka oyo buna omogaka orarete arare ase erieta riaye. Bono aroche eng'ati amokorere Etari gechi taraika. etarachi goika. Eeh.
Okay.
Omogaka nabo akwama kweria aye akeene inche ngokwana. Omwana oyio ominto igo arwarete esukari, amang'ana amange nigo ngotiga ntigigwe. Pole pole baba. Mwanche omorigereria. Omwana oria inche okwane naye make. Mwanche omorigereria
ah, bono goikera iga nabo okorigereria epicture ere ase aya iga, you can just understand aye bika omonyene ng'a aya akwanirwe nabo okorora ng'a ki kere. Oyo ngokwana ng'oroku Nelson Nyakundi, naoigwa Omari. Oyo osetete n'Tata, Tata omonto nachire nasira chionsi, nango omobwatirie. Omwana oyo ominto obwaya, obere gokora ebisa. Rakini finally nabo akoete gokora omogaka, nere abanto bakamobwatia, nere bakamokorera moino aria. Rakini ase obomaene, obwaya obeire omobe. Inche oyo ngokwana noyo bw'omo aria bw'obwaya, Tata nasira bwango iga. Nere bweka kanyora otigate nere mbwate Tata. Bono timbwati moibori onde bwensi ase abagaaka, lakini abamama nabo bare. Nkosaba gaki ase baria mokonyara gobwata ase abwo, onye kobwate omoibori naro okorigia omoibori omoborete, onye kobwate omoibori twara amasikani ase are.
Mwanche omorigereria mo ng'ina ng'ai iga iga bono iga rituko eri iga saa kumi na mbiri kogocha ng'ai iga ng'ai bono omogaka omonyorete. Inse aiga.
Araria.
Inse aa.
Iga iga.
Eh. Araira. Eh. Mhm.
Bono ekero namonyora aa, oroche nindwarete okoboko tinari komonyara. Mm. Nkabuga tiga ndigie abamura bamoire rende nyagitari. Mm. Kani ne ekebengi eki bono iga gekoraneti ne ebeti. Mm. Oroche. Bono inse aa,
ekero bamoboria ng'ai bamoiki baka. Inse ari Ntoike maate. ntoiko.
Ee, nabo togotirimboka, nabo togotirimboka. Mwa- Mwanche morigereria ekero korigereria omochie oyo nabo ore iga, iga totirimboke goikera rende ase aywo, to- torore ng'a edistance ng'aki yabete ing'ani. Igo bono nabo momogoreti korwa aa? Ee akorwa abwo inde omobogoreti. Mh, etoike baka momura oyo, naro torore enyomba eye yaye buna basambete naboigo bamoitete. Igo nabo momobogoreti iga agochire mboka eye. Ee nabogoiri yagoika, Mm. nabogoiri mpare amaate twange omoira, Mm. egere rende Mwanche nto- omorigererie ekero okorigereria enyomba eyio, ere agwo m- matoke ayio enchera eyio igo ogocha korwa agwo buna omong'ina oyio agosoka igo. buna togotirimboka iga gochibwata igo bado iga abamura abwo mbamobogoreti gotirimboka iga. Ee mbamobogoreti.
Mo- momomura oyo iga omwana oyo yaitete ng'ai? Iga.
Mochie oyo?
Ee enyomba eye. Na omoiterete nere isiko agwo? Inde oraaria aria ase aye aiterete omogaka oria, naende noo aiterete omwana oria. Okay. Noo atobunerete amagoko. Oyo bamobegete ensa. Nsa. Ee, ensa bamobegete. Mm. No araire ensa. Aiga.
Ee. Mwanche morigererie nde gokoroka distance korwa asa aiga eh, ekero ogonchoka origererie omochi oria orarise amatoke aria amatoke ayio atwarwa ase egate gie risakari riria rimwabo gotirimboka iga ekero gwatirimboka iga, aiga mpaka iga, omogaka nonya aberete esaa korwa saa saa moja chia botuko Saa moja chia botuko mpaka saa kumi. mpaka saa kumi. Eh. Momura oyo ng'ai?
Eh rimaa teri Ono otworo ki?
Enyomba eri.
Twatirimboka ango?
Nang'o torarore momura oyio ng'ai ere? Momura oyio, eria egotebekana ere emete eria ime eria, nyomba eria. Tiga toike ororo, Ee, torore ng'aki naro ororeere.
Mwaye nere eye. Mwaye ng'ai?
Eye eyete. Enyomba nere eye. Eh, Twende gochi maate morore gochi nyomba. Igo koro nabo aba nabamura bachete after bamosambire. Nkonyora mbaramosamba, riria banyorete omogaka o kwetaria, bakaimoka ekeririanda, bagacha korasamba. Abo bachete bagasamba bataramonyora. Bataramonyora, bakarasamba. Aba batare gotoka botuko, lakini bagacha gocha mambia ekero omogaka akure. Bono rende gaki.
Botuko mbaiyo, kera ekero, kera atakeire bamoire nyagitari. Abana inche nabarabwo amaswali amakong'u. Igo bono enyomba eye nere eyaye? Ee nare omwabo. Noameta? Noamete ee. Enyomba eye nonya niga itebi nkororoka naki rende omonto nkoete arenge?
Arenge korwa korurugora aa. Ng'ai agosoera?
Korwa iga aa.
Eh? Korwa iga aa aria aria aria. Noa gocha. Kabwate egeita lakini tari goeta oo. Agoeta rimo igo, ee, rimo igo. Omomura oyo mokoragera nere rogoro gose nkoruga are moyo? Nkoragera twarenge nere. Ekero achia kombuna okoboko, nkamotebia ntogosanga ndagera. Igo nere bigokoirugera. Tari koruga, mwamomura omwabo akoragera. Oyo oruguru. Ee.
Bono Mwakoragera.
mwanche morigereria mong'ina atwo etwetang'ania mwanche morigereria ekero okorigereria nyomba nere eye eh, nyomba ya omomura oyio nere eye korwa mwaise mpaka tari are bono enyomba nabo e- eyete egesaku kere kengeke ah, abanto banyesambete kweri kweri. Nonya enyomba ya kebara nabwate omong'ina. Ekare rogoro aaria ase twarwa korwa. Igo igo nyomba ya kebara taba tari gochia. Yaya rogoro aaria.
Owa. Amang'ana amakong'u mwancha omorigereri. Ah, bono rende na amang'ana amakong'u. Eh, pole sana ase aya akonyorire. Eh. Yaani Nyasaye ngokobwatia siya naye boigo onyore okobwena. Eh, Nyasaye tiga ambwate siya. Eh. Eh. Bono, um, ase omorigereria okorigereretie bono iga tiga tokore.

92 bibiti 4. Marieta ki ekoreta empesa? Empesa ekoreta Esther Murangori. Esther Murangori.
Ee. Nabo ensi oranyare gosapoti Esther nabo mokomotomera besa nonya ne chiama riogo, nabo na omochango ogo ase eng'encho nere omogaka oye nasirete na soko oramosire nonya na amariogo na Nyasaye nabo agogosesenia. Esther pole sana Nyasaye tiga agende gokorenda akoe oboremu.